Matul din il-ġimgħa kelli żmien nirrefletti serjament fuq ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali li saru bħal-lum ġimgħa, kif ukoll fuq il-qagħda u s-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-preżent. Naħseb li l-agħar ħaġa li nistgħu nagħmlu f'dan il-mument hija li nirrifjutaw li niffaċċjaw ir-realtà. U allura nixtieq nibda billi nistabbilixxu l-fatti kif inhuma. L-ewwel nett, Din hija l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista ma żammx il-core vote ta' 40 fil-mija li kien baqa' konsolidat elezzjoni wara l-oħra anke f'dawn l-aħħar ħmistax-il sena. It-tieni, din hija l-ewwel darba mill-1951 'l hawn li l-Partit Nazzjonalista niżel għal 37 fil-mija tal-vot popolari. It-tielet, din hija l-ewwel darba minn wara l-gwerra 'l hawn li d-distakk bejn iż-żewġ partiti tala' għal aktar minn tlittax fil-Kunsilli Lokali għar. għax id-distakk hu ta' aktar minn tmintax fil-mija. Is-surveys kellhom raġun. F'termini ta' turnout tal-elezzjoni ġenerali dan id-distakk ifisser distakk ta' aktar minn 55,000 vot. Dawk huma l-fatti. Mela ma noqogħdux nippruvaw indawru n-numri u nagħttu x-xemx bla rbiel. Inħoss li huwa insult għall-intelliġenza tan-nies, tal-votanti Nazzjonalisti u tal-attivisti tagħna, li ħafna minnhom ġew ikellmuna matul din il-ġimgħa, li nippruvaw infinġu dan ir-riżultat bħala xi suċċess għax skont xi surveys stajna morna agħar. Huwa insult għall-intelliġenza tan-nies illi mmorru ngħidu li kkonsolidajna l-bażi tagħna meta din hi l-ewwel darba fl-aħħar 60 sena li dik il-bażi, li kienet dejjem konsolidata, ġiet imxaqqqa. Huwa insult għall-ħidma li saret minn tant attivisti f'din il-kampanja li kważi kważi nifirħu li aħna t-tieni l-akbar partit f'Malta. Irridu nieqfu ndaħħlu rasna fir-ramel u nieqfu nippruvaw ngħaddu ż-żmien bin-nies. Dan ir-riżultat huwa riżultat diżastruż u rridu nsejħulu tal-EU. Tlifna t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew, tlifna il-Kunsilli Lokali kollha li kienu marġinali, tlifna siġġijiet f'ħafna Kunsilli oħra u tlifna Kunsilli li qatt ma konna tlifna qabel. Il-Partit jinsab f'sitwazzjoni mdwera u miegħu d-demokrazija f'pajjiżna. U r-responsabilità fuqna f'dal-mument hija kbira u għaldaqstant huwa mument li jitlob azzjonijiet drastiċi. Illi ma jsir xejn u nippretendu li kulma rridu naqa' fine tuning jew naqa' titjib fil-marketing mhijiex option. Li agħar minn hekk ikollna esponenti illi jwaħħlu fin-nies illi ma vvotawniex jew fin-nies li ma vvotawx huwa suwiċidju politiku. Dik tkun garanzija li mmorru għall-elezzjoni ġenerali maqtugħin mir-realtà u nerġgħu nitilfu xi sittin elf vot. U dak ikun inġust fuq in-nies illi ħa nkunu qed nitolbuhom jagħtu sehemhom magħna fix-xhur u s-snin li ġejjin. Il-kuxjenza tiegħi ma tħallinix kwiet nistenna li l-Partit jerġa' jgħaddi minn taxtira oħra li din id-darba tista' tkun fatali sabiex tittieħed azzjoni. Ilni attiv fil-Partit Nazzjonalista erbatax-il sena u jekk hemm xi ħaġa li tgħallimt mill-Partit Nazzjonalista u mill-politiċi kollha li mexxew f'dawn l-erbatax-il sena li fihom tajt l-aħjar ta' żużiti, Hija l-irġulija, id-diċenza u r-responsabilità politika. U f'dan il-mument, id-diċenza u r-responsabilità politika titlob minna reazzjoni waħda. Huwa ċar u ċar ħafna li dan ir-riżultat ikisser kull mandat u kull awtorità li kellha din l-amministrazzjoni biex tmexxi l-partit. Ħdejn l-isfiduċja ċara tal-elettorat, inkluż ta' parti sostanzjali mill-elettorat li dejjem ivvota lill-Partit Nazzjonalista, kien x'kien il-mandat li ngħatajna mit-tesserati, mill-Kunsill Ġenerali jew mill-Eżekuttiv, huwa llum il-ġurnata għalija irrelevanti. Il-partit, l-attivisti, t-tesserati u l-votanti li telquna, ma jistgħu jingħaqdu qatt wara riżultat bħal dan. Jistgħu jingħaqdu biss wara li l-partit jibda ħiereġ minn dan l-isqaq li daħal fih. Fil-preżent, minkejja kull dikjarazzjoni ta' rieda tajba li ssir, ir-realtà hi li fil-partit hemm klima fejn kulħadd jibża' jitkellem u nħoloq ambjent tqil fejn min jipprova jikkritika jiġi ttimbrat bħala xi traditur jew xi ħadd mhux leali. Nemmen li l-unika mod li nistgħu nimxu 'l quddiem huwa li tinħoloq l-opportunità sabiex dawk li jistgħu jagħmlu biċċa xogħol aħjar minna u tassew jistgħu jġibu l-għaqda u t-tisħiħ tal-partit, u jien konvint illi hemm min jista' u min lest jagħmel dan, ikun jista' jersaq 'il quddiem fil-libertà. Dan mhux qed ngħidu biss bil-paroli imma ser nagħmlu bil-fatti. Għalkemm irrid nagħmilha ċara li ma kelli l-ebda sehem u ma kont involut bl-ebda mod la fit-tfassil tal-istrateġija u lanqas fit-tfassil tal-kampanja elettorali u għalkemm illum ingħatajt ukoll vot ta' fiduċja unanimu mill-Eżekuttiv, Jiena xorta waħda nħoss illi għandi nerfa' r-responsabbiltà politika tiegħi bħala parti minn dan l-amministrazzjoni u għalhekk, immedjatament wara l-laqgħa tal-Eżekuttiv li saret illum, tajt ir-riżenja tiegħi minn President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Nagħmilha ċara illi din id-deċiżjoni ħadtha matul din il-ġimgħa. u m'għandha x'taqsam xejn mad-diskussjoni li saret illum dwar is-siġġu vakat mid-Deputat Davis Sellini. Infatti, l-Eżekuttiv kollu huwa xhud illi jiena infurmajthom b'din id-deċiżjoni qabel ma biss bdiet id-diskussjoni tal-laqgħa tal-lum. Nappella ġenwinament issa illi dawk illi għandhom responsabiltajiet ħafna akbar minn tiegħi jagħmlu bħali u jimxu fuq l-eżempju tiegħi u quddiem dan l-agħar riżultat politiku tal-Partit Nazzjonalista mill-gwerra 'l hawn, jippermettu li l-partit ikun jista' jimxi 'l quddiem b'serenità. Kull wieħed u waħda minna ħa jkun ġudikat mill-istorja jekk f'dan il-mument mexiex fl-aħjar interess tal-partit u għalhekk ukoll tal-pajjiż jew fl-aħjar interess tiegħu nnifsu. Dan hu l-mument fejn kull wieħed u waħda minna Nuru bil-fatti jekk aħniex marbutin mas-siġġu tagħna biex nisservew fil-partit jew aħniex fis-siġġu tagħna biex inservu lill-partit. Taħseb li Dottor Adrian Delia għandu jirreżenja u tlajt Puli, jiġifieri din. Naħseb għamiltha ċara illi quddiem l-isfiduċja tal-elettorat, il-fiduċja tal-Eżekuttiv, tal-Kunsill Ġenerali u tal-kumplament tal-istrutturi jsiru irrilevanti. Grazzi ħafna, grazzi, grazzi ħafna tal, naħseb, L-istatement kien ċar u kull ma kelli xi ngħid għedtu fl-istatement.